I te wā i uru atu au ki te ao pāpāho Māori i te tino mataku ahau. Me kī pēnei, i hopo ahau i runga i taku kūare ki ngā kaupapa Māori, ki te reo Māori. Ko te pūtake o te kau e kōrero ki au nei, ko te kōrero tuku iho, ko te kōrero paki, ko te pūrākau. He tohunga o tātou tūpuna ki ērā tūmomo mahi. Me pupuri ngā uri whakatipu, otirā te reanga o ēnei rā nei, ki te ao pāpāho reo Māori, i te mea kei wareware i a tātou te hunga i haere ki te pakanga kia ora tonu ai te reo.
Really that friend is just themselves. Oh is that what it means? That's what it means with the eyes you know the eye with the eye. He hapori ataahua a ka tautoko matou i a matou ka tika na te mea ehara i te mahi mama ehara i te mea he ngawari a te mahi otira te noho i roto i tetahi a taiao. Auraki, me kī, me te kawe i ngā kaupapa Māori.
Ko te pāpāho Māori tētehi tino kaupapa e whakatairanga ake i te reo Māori ki te motu, ki te katoa. Ki te kore tēnei hunga, ngā kaikawe, Kōrero Māori, ā, ka kore pea te reo e ora ana pēnā ki, ki ēnei wā.
He māmā noa iho, he Māori noa iho ki te Māori te tuku kōrero, ā, ahakoa he aha te pai. Ki au nei, koina te timatanga o tēnei mea te ao pāpāho Māori, ā, katahi au ka huri, ā, ki te momo o Whai Ngata mā, Ernie Leonard, ā, i ngā tau, ā, i te timatanga me kī, ā, o te mahi, ā, i te reo tātaki o Aotearoa. Mei kore ake rātou, i whawhai rātou mō ngā miniti pakupaku nei kia rere tō tātou reo i te pouaka whakaata, ā, kia whai wāhi ai te reo me ōna tikanga ki taua. pai nui i aua rā. Nō reira, ka mahi ana au i aku mahi, ko wai māku kaiwhakaaweawe ko rātou? Ko ngā taniwha o te reo i mahi nui kia whai wāhi ai a Waka Huia, a Koha, a Te Karere, a Marae ki ngā mata o te pouaka whakaata.
Ko te pūtake o te kawe kōrero ki au nei, ko te kōrero tuku iho, ko te kōrero paki, ā, ko te pūrākau. He tōhunga ō tātou tūpuna ki ērā tūmomo mahi. I kite atu i runga i te marae, i ngā hui Māori, i te pōwhiri, i te poroporoaki, i te. Pō whakahirahira kei reira ngā kaikawe kōrero e kōrero ana.
Ko te tuakana o ngā reo irirangi Māori, ko te reo irirangi o Te Upoko o Te Ika. I tīmata mai tēnei reo irirangi i te tau 87. Nā, ko rātou ngā tuakana, ā, waimarie katoa o mātou. Pēnei a Tūrangi FM nei, nā rātou te huarahi i para. Anā, i tēnei wā tonu nei, 21 ngā reo irirangi Māori horapa i te motu. Tēnā koutou katoa i te iwi e whakarongo nei ki tēnei. Nā reira, mō kore anō a mihi ki a rātou, ki te reo irirangi o Te Upoko o te Ika. Me taku mōhio, i taua wā, nā te rangatahi tērā reo irirangi i whakahaere, i taua wā. Hoi anō, ā, koirā te tīmatanga mai o ngā reo irirangi Māori. Kua hoki anō tātou ki ngā āhuatanga o mua, he tūturu te hāora o Wakahuia. Ka taea hoki te kī, ā, he ngaru anō, ā, i aua tau o te ngahurutau iwa tekau, nā te mea, ā, Kua tino toka te noho a Te Waka Huia, a Te Karere, a aua momo hota kei aua rā, engari i toko ake te whakaaro i roto i a Tainui Stephens kia whakatū i tētahi kaupapa hou, ko My Time tērā. Usual styles to keep you regulated. We got Taonga Puoro with Rangi Skipper. We're off to Kaikohe Kia Ora Te Whānau in my town. Mm -hmm. We show you how it all really happened with highlights from the Queenstown Winter Festival. Me pono taku kōrero mō te timatanga o My Time. Tērā ētahi i kaha whakahāwea i a mātou i runga i te whakaaro he āhua Amerikana rawa, ā, ā mātou mahi katoa, te aro ki ngā waiata nō Amerika, ā, ngā momo kākahu, ka mau, ā, ngā momo nekehanga, me taku mārama, ā, ki aua. Kore kupu tātā, e pai ana, e pai ana. Engeri aua rā, i te wānanga tonu mātou, te hunga rangatahi, he aha te wāhanga ki taku taha Māori, he aha te wāhanga ki ngā kaupapa o te wā, ngā taira o te wā, ngā kaupapa Amerikana me kī, kei te rata au ki te hip hop, kei te rata hoki au ki taku Māoritanga, he aha pū? te noho mauritau i roto i aua ao katoa, engari mena i te kuare tētahi ki te reo, pēnei i au nei, i aua rā, he uaua, he uaua te ako i te reo i mua i te marea. Mauri ora ki te iwi whānui, welcome back to this, the My Time Whare.
Nō reira, āe, ā, i, i tipu matomato um, tō tātou ao pāpāho i aua rā, engari he rere kē te taiao. Kāre anō te marea o Aotearoa nei kia huri ki ngā kaupapa Māori, uh, ki te reo Māori, uh, nō reira he, he kongakonga noiho

Ki Rakiura e! I te hua mai o Te Pouaka Whakaata me Te Reo Irirangi, kāre e mōhio ko tēhi kāwana, engari i whakarite tētehi kāwana i tētehi wā, i tētehi taumata mō tātou hei whakapakari i ā tātou rangatahi, ko Whai Ngata, ko rātou te tuatahi ko Derek Fox, Ernie Leonard, ā, ko rātou i whakarite ana i tētehi uh, tūāpapa pea, he kaupapa kei TVNZ hei he kōhanga, um, hei puawai i ngā pūkenga o te Ka, kawe korero, um, te kaitango pikitia, te hopu reo, e rā ahuatanga. Mihi Ngarangi Forbes, te karere. Ko Bailey Meki tēnei. He rawe taua wā, tino tautoko ana te kāwanatanga, i raro i te mana o, o te turi o te reo. Nā tērā hikoitanga mō te reo i te tau Āhua 1975. Nā tērā, nā te taenga atu o te iwi Māori ki te whare paremata me tērā petihana, i taea e tātou te iwi Māori te whakatinana i taua wawata.
Ki te mātai whakamuri ahau, Tāku i kite nei, ā, i tino pakari, i pakari i ngā reo irirangi i taua wā, i te mea ko te reo Māori kei te kūrae o whakaaro. Ehara i te mea kua huri te whakaaro ināianei, engari ki te hoki ngā mahara ki ngā kaipāpāho o taua wā, pēnei i a, i te Koroua rā, i a Hēnare Kīngi mā, Pakari ana te reo. Tawini Rangihau mā, pakari ana te reo. I ēnei rā nei, kua riro mā te rangatahi hei pīkau i ngā kaupapa maha, horapa i te motu. Kua āhua matemate haere. I te whānau, kei te whakarongo mai rā koutou ki Test Drive Time Show here on Tūranga FM. Kei konei. Mei kore ake te reo Māori, kua kore mātou i konei. Tēnā koe a. Pēnei a Tūranganui-ā-Kiwa nei. Nā ngā tohunga pēnei i a Nanny Mini, i a Tawini Rangihau, i a Henare Kīngi, i a Piripi Walker mā, nā rātou te whawhai i whawhai, i pakanga, kia ora tonu ai wēnei reo irirangi nei i tēnei wā tonu nei.
E mīharo ana au ki te tokomaha e maumahara tonu ana ki taku mahi tuatahi, otirā taku tūranga i What Now i au i te kura tuarua tonu, te kura tuarua o Aranui i Ōtautahi, i tipakohia hei kaiwhakataki mō te wāhanga tunu kai. Let's cook. Ā, māua ko taku hoa nō te kura, ko Carlos, nō reira i ko taku mahi tuatahi, ā, he kawe, he kaiwhakataki i What Now. Engari ka mahia taku mahi a muri i te kura, ā, ka. Ka kawe kaupapa pera i a Let's Cook. Katahi au ka hunuku ki Tāmaki Makaurau, ka timata ki te mahi ki a Infocus me Marae. Ēnei ko Marae taku hōtaka Māori tuatahi. I waimarie ahau i a Hinewehi Mohi, i a Paora Maxwell, i a Tainui Stephens. ā, nā rātou au i poipoi i roto i te ao pāpāho Māori, ahakoa taku kaha mataku me te whakamā hoki. Nā te mea i te tau taku noho i te ao pāpāho auraki me kī, nā te mea i mārama au ki ngā mahi hei mahi, engari anō i te ao pāpāho Māori i mate au ki te ako i te reo mō ngā kaupapa Māori i mua i te marea. Nō reira, i whai wāhi au ki te ao pāpāho Māori i tētahi tau momona me kī, i aua rā i te tino angitu, taua tari, te Tari Māori i te Reo Tātaki, I te ārahi i rātou i te katoa. Ina pō i hoatu ētahi rōpū whakahē tā rātou petihana ki te Kaupapa o Te Arawa. I tīmata au i te tau 1994 i Te Karere, ā, ko mātou ko Mokotini, ko Maihinikora, ā, i uru atu ki roto i te tīma o Te Karere, ko Tini te kai, ā, wā kōrero, ko Moari Stafford te kaiwhakahaere. Ko te nuinga o ngā kāikawe kōrero Māori i taua wā e mahi ana mō Te Karere, Waka Huia. I te mutunga o tērā tekau tau, ka tino kite atu i ngā Māori ngā hua o tērā kōhanga ā-whai e pakeke ake, i puta atu, i whakawhiti atu ki ngā taiwhanga Pākehā. He uaua, he rerekē, he nui te mātauranga Māori i roto i tērā puna. Ko rātou kato, ko ngā rangatira kato, he reo Māori tuatahi, he mātanga tikanga, he mātanga kawa, he reo nō tō rātou ake rohe. mātanga reo o, o Waikato, mātanga reo o Kāwhia, mātanga reo o Tūhoe. Taitama o Tīpene i te hāngai ki te nuinga o nā hara kua. I kaha taku tīpuna pāpā ki te mātakitaki i taku iho pūmanawa. Ko wai tērā? Ka riko atu i a Tini Molyneux, te kanohi me te reo o Te Karere i ngā tau 80, 90 rānei. Ka kite au i, i taku tīpuna pāpā e katakata ana, E, e riri ana rānei? Ka whakaaro au, he, taku hiahia, kia mārama pū ai ahau, he aha nā kōrero kei te kōrerotia e Tierney? He aha te mea ka whiwhia ki te tangata mō te wāriu o kō atu i te 40 miriona tāra? Ko ēnei te. I tua atu i te kia ora, te tēnā koe me te ka kite anō, kāre pērā rawa te pakari o taku reo. Nāna te kākano i whakatō i roto i a au me taku hiahia. Ā tōna wā, ka mārama pū a mātai he aha ngā kōrero a Tini. Nā, i te tau 95, ka whai wāhi atu au ki roto i te te whakataetae rongonui o te motu arā ko Ngā Manu Kōrero. Koro, what's racism? He replied, All those bloody buggers down at that bank department wouldn't give me a loan to buy me a car, yeah.
Ā, ka reo i mōhio i taua wā, engari i kitea au, ā, e tētahi wahine kahurangi anō, ko Hinewehi Mohi tērā. Mea rawa ake, nōku i te kura tuarua i konei i Tūranga nei, Ka tangi mai te waea, a i te kura, ana ko Hinewehi Mohi tērā. Me tana kī mai ki a au, i kite au i a koe i te whakataetae rā, me taku rongo ko tō hiahia kia whai wāhi atu koe ki te ao pouaka whakaata. Tēnei au te kī atu nei ki a koe mātai, tena haramai ki te uiui. Ana ka rere au ki Tāmaki, ka takihui au ki a Hinewehi. Ka kī mai ia ki a au, Tena, kai te wātea mai tētahi tūranga i marae hei kairīpoata, hei kairangahau, mehemea koirā tō hiahia, e tūwhera ana ngā ngā tatau o marae ki a koe. He hōnore, he korōria, he maungarongo ki te matua o te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. I te rā nei he mihi kau ake ki a koutou kua tatū mai nei ki mua o marae, tēnā koutou katoa. I tēnei ata kei rotorua Ana. koutou kei runga i te marae o. Mōhio kē tātou, he aha te whakatau whakamutunga? Ko eke au ināianei ki te 27 ahau e mahi ana i roto i, i taku ao, i taku kaingākau, ko te ao pāpāho Māori.
He nui tonu ngā wero, ehara i te mahi māmā, engari kua tipu matomato. a tēnei ao pāpāho Māori ināianei. Me tūpato hoki tātou ki te ao hou nei, arā te ao o Netflix, ngā momo pai e aro ana ki tētahi atu pūnaha pūtea. Nō reira, nui noa atu te pūtea ki tērā momo pai. i te pūtea ka whakawhiwhia ki te ao pāpāho Māori. Engari kei te pirangi tātou kia ōrite te kounga o wā tātou hōtaka Māori ki aua mea o Netflix. Nō reira, he wā mīharo, he nui te pito mata, engari me whai rautaki tātou kia angitu tonu ai ngā kaupapa Māori i ngā, i te ao pāpāho. ā, me ana mata katoa i ēnei rā.
Ko te ipurangi te mekeno, mm. I ngā wā o mua, ka tae mai tētehi fax, ia, ia marama pea, um, kia ki atu, kāre e pai, kāre au e pai ki tērā wahine me ana kōrero, pai tēnā, ēnei wā, oh, Kāre he paku aha ki ētahi tangata ki a tuku um, pohi, um, ki a tuku karere i roto i o messenger DMs e pāna ki a koe. Te nuinga ka whakapāho ki rungi a Twitter, i a Facebook, i a Insta e pāna ki a koe. Uh, me a rātou whakaaro mōu. Bueno, ā, me mau koe i te korowai ā, o ō tūpuna, ā, te korowai māia, kawe, paku aha, mō ērā kōrero. Ināinei, ko ngā platforms te raru, nā te mea kāre kau o mātou platforms, ā, kei a TVNZ, a TV3, a RNZ, ngā ipurangi, Whānui ake, tokomaha rawa atu ngā tāngata kua hono atu. Engari, mehemea ka tiro atu ki Whakaata Māori, ahako he taumata, he platform, tokoiti, ngā tāngata e hono atu, e toro atu, e huri atu ki ō rātou mahi. Me te mea he nui te utu kia whakahaere i te platform, kāore he pūtea mā tātou hei whakarite, hei Hei tīmata i ētahi. He paura rānei?
He paura. Ka aha te paura?
He paura e pauri. E pauri ai te kiri. E parauri ai, e parauri ai ki. Tukemata kotahi mō te mono ka. Kari au tētahi. Waimarie. E hoki ana waku mahara ki te wā i hoki mai ai ahau ki Tūranganui-ā-Kiwa ki konei. Mahi ai hei kaiwhakahaere. mō te reo irirangi o Tūranganui a Kiwa. I āhua ohorere wētahi o ngā kaimahi i te mea i ahu mai a Mātai i te ao pouaka whakaata. Me tō rātou mataku, kei herea mai e Mātai wana pūkenga, wana pūmanawa, wana wheako pouaka whakaata ki te reo irirangi Māori. Me tō rātou kī mai kia, tā rātou kī mai ki a au, Kei te noho pūmau mātou ki te reo irirangi Māori, nē? Kaua koe e haramai ki konei tohutohu mai ai me ō wheako pouaka whakaata. Āe, koirā te hua o te paura, ka pōhēhē te hunga mātakitaki, kua haere a mātai ki Rarotonga, ki Whītī rānei, ki reira pā inaina ai, engari nā te paura kē i pērā ai. Ana, i rongo ake au, ā wairua nei, ā kupu nei, ērā āhuatanga, ērā momo whakaaro. Hoi anō, Ko tāku ki a rātou, ko oma kē te hōiho, i te mea kua tīmata kē ngā reo irirangi Māori ki te toro atu ki te hangarau. Ā, he aha te hua o ēnei hangarau nei ki au nei i te mea kua waea haere te ao Māori ki te hangarau, ki te pukamata? Ki te pae āhua. Ana, he aha te hē? Kia tīkina atu ko te ao hangarau, ko ngā kāmera, ā-ipurangi nei, ka tūhono ki te reo irirangi, ko te hua, kia rahi ake ngā kaiwhakarongo me ngā kaimātakitaki i te wā kotahi. Nō reira, koirā te wāhanga ki a mātou o te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, he whakatenatena i te kāwanatanga, ana, Ā, e kaha tonu ana mātou ki te whakatairanga, ki te whakaputa i te reo, ia te rā, ā, ia te wiki, ia te marama. Engari ko te pūtea, e, kare anō kia tino eke i ngā tau tata ake nei. Nō reira, mō te wāhanga ki te hangarau, āe, he utu nui, he utu nui. He kongakonga noa iho kei ngā pūkoro o ngā reo irirangi Māori, nē. Kāre pēnei ia i ngā mea auraki rā. Koe nō tā rātou, he kimi ētahi kamupene waea pūkoro nei hei utu i ā rātou nama. Engari ko te wāhanga ki ngā reo irirangi Māori, He āta whakaaro me pēhea tā tātou nei whakaputa i ngā kaupapa ā-iwi, ā-hapū, ā-rohe nei mō te kongakonga noa iho. Kotahi anake te kāmera kei tā mātou nei kōkonga, hei hopu i a māua ko Rāhia kōrero, ana kua puta whānui, ā, kua puta ki te ao whānui. Engari ko te hua o tēnā, ko ōku whanaunga kei Te Tai Kōura i Ahitereiria, kei Rānana, Kua tūhono mai rātou, anō nei, ā, kei te kāinga rātou.
Whakamahia o Pūkenga Whakaheke, Auaha, ā, Ataahua, Pukukata, ngā pūkenga katoa kua tukuna ki a koe, whakamahia. Whakamahi o Pukenga katoa. Ko tētahi mea tino ataahua ki a au, ā, ki au nei kua kite te iwi Māori, ā, kai a tātou tētahi kura huna. Tērā te wā, ā, ka whakaitia tātou mō tō tātou noho ki tētahi whenua pakupaku, oh, Kāre he hua tō te kōrero Māori nā te mea kāre te mārama hē e ētahi atu. Engari, ki taku titiro, kua kitea te he mea mokomokorea te kura huna kei te Māori. Nō reira, kei te rata mai te ao ki ngā taonga. Ko taku reanga me taku noho i tēnei ao kāre pea i tino waimarie ki te tipu ake te reo Māori. Engari kua huri te tai inaianei ko waku tamariki he kōrero Māori, nō reira ka taea e tātou te whakamahu i a tātou. Ahakoa ehara tēnei i te ao hauora, he hauora kei roto i te kite atu i a koe anō i te mata o te paoka whakaata o tēnei mata i te reo irirangi.
I te wā i tīmata i te paoka whakaata, i tēnei tūmomo mahi te kaikawe kōrero, taku maumahara kōtahi anake te tatau e uru atu. Nā whai pea, nā Moari, nā Te Karere, i ēnei rā he nui ngā tatau mō a tātou, mō te hunga rangatahi. Kua huakina ngā tatau i TVNZ, i RNZ, i Rī, he mea nui kia whakatipu tātou i te hunga rangatahi i whai i ngā mahi kaikiri, i whai i ngā mahi a tōrangapū kia whakamana i ngā reo o ngā mema parimata Māori, kia whakamana i ngā reo o ngā tangata e mahi ana i ngā hāpore ki te taha o te hunga e māuiui ana. Ahakoa ko rerekē te ao pāpāho Māori, he mea nui tonu kia whakatupu tātou i ngā rangatahi, i te hunga kia whai, kia whai atu, kia, kia kawe atu i, i, i, i ēnei taonga, i tēnei taonga. Ki te ao!
Me pupuri ngā uri whakatipu, otirā te reanga o ēnei rā nei. ki te ao pāpāho reo Māori, i te mea kei wareware i a tātou te hunga i haere ki te pakanga kia ora tonu ai te reo, he mea toa ringa mamau, i haere ki te whare pāremata ki te whakatakoto i te pētihana reo Māori. Anei tātou te hua o ērā pakanga. Mei kore ake tātou kua kore te ao pāpāho, ā reo irirangi, ā pouaka whakaata, ā niupepa hoki. Me pēnei taku kī atu ki ngā uri whakatipu e hiahia ana kia kuhu mai ai ki roto i te ao pāpāho. Ki au nei, ko te mate kē o ētahi o ngā rangatahi o ēnei rā nei. E hiahia ana rātou kia rongonui ai rātou i roto i te wā poto. Ehara i te mea, pēnei i a tāua nei, i āta whakaunguungua tāua e ngā mātanga, i āta poipoia, i kōhetengia tāua e rātou. Ko ētahi o ngā rangatahi, ko tō rātou hiahia kia tū noa iho ki mua i te kāmera, kia pīataata te kanohi, kia peitahia ngā ngutu. Engari, ka rīa rātou ngā pūkenga me ngā wheako e tika ana i mua i tā rātou tū ki te kāmera. Nō reira, koirā tāku ki ngā rangatahi e hiahia ana ki te whai i ōku tapuwae. Āe, tēnā, whai mai! Engari, me pukumahi. Me pukumahi i te tuatahi. Ehara au i te harore rangitahi

Ko te 50 tēnei tau mai i te winitanga o Māwaihākona me te haere ki te whakatuwhera o te whare i Poihākena. Me tumeke rā te rōpū ka tika. Kāre tae au te, he aha rā? Kāre e kōrerohia ana a Māwai Hākona. I think I'm the only original left in Māwai Hākona. Tūru, whā. Takoto a Māui. I tērā wā, kāre he marae. Ka tīmata ahau i te whakairo mō tō tātou whare whakairo. I te wā i whakaaro rātou kia tū marae.